Awle vawh in chu video rawn siam leh ka tuma um keima aw hi ka rawn tilang duh lo deuh ang a chhan pawh ka aw hi a naupang chial tu kha thin ka ti tawp a keima hian chumi vang chuan video pawh ka rawn siam leh theih lawk lawk chhan Ka thian teh u ka hman dawn khan a edit lampang ah khan keiman duh thu sam lo ka ti bawk sia ka edit thiam chiah lo bawk nen e han sawi fiah neuh neuh tur hi tam lutuk a chuvang pakhat a nia chuan e tuna kan lo ti tan ang a ti hian kan thlep ang a tichuan video hmasa a a lak dan tur a teh dan tih vel kan lo entir tawh kha. Tunah a takin kan lo ti dawn nih mai chu a. Tichuanin ih paper hi a tet avangin a inches ang zawngin kan rawn teh dawn lo va, centimeter angin kan rawn teh dawn a. Mahse in ang reng tho ta, umm kan siam chhuah zat a kha ti buai chuang lo a maw? Lo hriat ve tan chu chu kan sawi hmasa a nih chu. A centimeter a kan teh chuan keimah tan teh harsa deuh zet dawn tihna a nih chu. Mahse, in chi sa tih nen kha in ang reng aw. A dar kha Sawmpali nen ka hria. Sawmpali nih chuan pahnihin kan sim ta a. A hmun sarih kha Sawmpali a nia. A ṭhina tur kha inchi chan ve kan dah ta a, tichuanin a nghawng thuk zawnga kha a nghawng kan lak zat tura kha ṭhi hafin kan tin ka hria, thum leh chan ve in lai hi inchi khatin i la awi ang. A dar a nih hi aw, hei hi a dar lak awi zat tur. Chuan hei hemi a nghawng i tihna nen khan i rinsawm ang in chi khat tah khan. Tichuan ti hian a awih ta a, a nghawng thuk zawng pawh hi tlem ber a aw hei pawh a ai zau duh kha chuan tih zau kha har lo zawk in chi khat i rin ang a. Tian hemi hi chu a kual i lak nalh theihna tur a tih kha nia tih hian i rin kual ang ti lai chu awm lo tur ang a ni chu aw katna tur ni lo nia hemi kan rin kualna lai zawk tak a hi kan katna tur kha a ni dawn ta a tichuanin. I hriat leh tur chu a darah hian inchi chanve hi a dar kan thuihna tur a ni tih kha hriat reng tur a nia. A dar inchi chanve nih chuan ka lo chhinchhiah phawt la. Hei hi inchi chanve. Hei hi. Nakinah hetah hanin ka tang a, hetah han thuihna tur aw. Mahse, a zak zau zawng i tehna tur kha chu a ṭhuina tur a ni lovin hemi a kanna tur a dar aṭang zawk hian aw. Hemi lai zata chiah kha tahan i lak thlak tura kha nia, a dar zata chiah kha i la thla dawn a, chu chu seven half a nia, ti hian. Ngil leh ngil lo en nan seven half ah tho i chhin chiah ang. Tichuanin hemi hi i rin zawm thlang a tiang. Chu chu hemi zawn kha awm kan tih kha lo ni ta a. A awm zat hi kan teh nghal ang a, a awm zat hi sawm thum pathum a nia, eight hi thum hnih a nia, chuan helai hi thum thum a nia, chuan a chhuina tur hi inchi khat, inchi khat aia tam hi chu kan dah ngai lo a, inchi khat pawh a tam lampang zawk aw. Chuan hei hi, hemi half atang hian aw, mi half atang hian tiang i rin kual ang a, rinmawi hi har phian si leh khan. Hei. Tah hian i rian kual ang a. Tichuanin paper dangah thil hrilh fiah lutuk ngai. A kawng fek zawn kan lak zat tura kha video hmasa ah kha chuan sawm pali kan ti mai ta a, chuanin a dul lai zawn khami kan lai zawn a kha sawm pariat tiin kan chhin chhe a, mahse ngin i hemi hi tunah han hrui ruk na lak dan ah kan sawi tel nghal dawn avangin mihring pian a ka lo hrilh lawk ang chu.

Hemi hi hei a awm kan tih khan hemi hi hnute hmur zawn kha lo ni ta tiraw hemi zawn hi awm kan tih ta a ni chuan-- Hemi khuar fek zawn lai tak a hi, hei hi kan teh thin ta a, umm hemi hi sawm pali tih a kan la ka tak kha a ni ta a ni, hei hi awma kha a lo ni ta a, chuanin ih heti lai ang bawr ven hi lai zawn kha a lo ni ta se maw, hei hemi te hi sawm pariat a nia, hemi inkar ah hian a hnung khuar fek a hi hemi lai tak a hi. A hma sawm pali mila kan tih chuan kan kawr thui a kha kan a hnung lamah a inkhai dawn a, khami kha a inkhai lo tur chuan a dar atangin i tih ang a, tunah chuan eh sawm panga example atan kan hmang dawn ta a, hemi hnung khuar fek zawn taka hi sawm panga in. Sawmpali hi chu a hma ah chiah hman tur aw, a hnung ihh fek hemi hnung khuar, hnung zang khuar tih tur a mi. Hemi laia hi sawm panga in kan chhin chhe ang, hemi hi sawm panga chu chu tunah hian a ṭhi rukna kan tih nghal dawn avangin chumi teh nan chuan kan hmang dawn a nih chu aw. Ti hian hei hetah kan teh lo a hemi atang hian teh tur ni lo a hemi thuihna tur kan tih zawk atang hian aw hmm te tang hian i teh ang a hete tanga i teh a sawmpanga chu hemi hi ni ta a ni. Chuan a bakah chu a ngaiin sawm pariat fual zawng sawm hnih a thuihna tur belh hnih khat a lo ni ta a, chuan heng ho hi i chhinchhiah den den phawt ang. Keimah chuan ka cut chuan tih ang chiah chuan ka ti ngai lo a, chhan chu ka hriat belh tawh vangin mahse i la hriat thiam lo ta, ka i hriat belh zawk nan tiin tiang hian uluk deuh zualin hriat. I hriatthiam dan tura ka rin berin ka lo ti nih chu hemi hi heta tanga teh a sawm panga kha a hnung hemi khuar fek lai kha kan tih kha aw mi fek lai kha lo ni ta a thum leh chan ve in kan chin chiang aw thum leh chan chan ve ta pawh thum leh a chan ve chuan Hemi hi a awm zawn atanga inchi khat i teh thla phawt tur aw. Tlem berah inchi khat i teh thlang a. Chuan hemi zawn phei lai chauh hi tehna tur chu hruihrukna lakna tur. Hetah a awm zawn ah hian han ti nghal lo ang. Thi half a lo ni ta a.

Tihian i rinzawm hlawm ang a. Chumi hnuah chuan hnuai lampang pawh hi tihian kan rin ang. Hei hi tuna kan ri na hi hei hemi ka thai kual chi na hi maw thui luh tur ani ta ni hetah hian hei dei hi hian rawn in thui zawm dawn tih na ni chu. Tian, hemi hi teh tel lovin a kawng fe, a dul, a tlang, a kawr tlang hemi a len zawng vela kha teh kha a ngai dawn ta chiah ta. Masengin umm sawmpali kan teh leh phawt ang. A chhan chu sawmpali hi a kawng fek zawn kha a nei vang ania maw? Hei hemi zawn hi hemi zawn a han i teh lo vang. Kawng fek zawn ang kha chu sawm pali zawn ah chiah a han teh tur aw. Ti hian hei hemi lai kar hi i kal kan daih ang. Fe em aw. Hemi lai kar hi tian i kal kan ang a. Thi a ni ta. Hre thiam em ang chu maw. Thi tian a kawng fik twenty eight ning ka hria a thina tur in chi khat chuan a dul kha sawmthum a ning ka hria a hei ti lai hi nia hei i tawlh ang a sawmthum ning ka hria hre chiang tawh lo nia. Sawmthum a lo ni ta a, in chi khat chuan hei heti lai hi tiang aw hetah a ni lo in he lai hian ti chang hian hei chu tlem te hmm hei hi sawmthum pahnihin ka hria khan in chi khat thin a tur. Awmzia chuan hemi tel loin henghawi kan la vek teh nan hi chu hemi hi kan hruyna tur lai a nia. Hei hi kan cut thlakna lai tur. Chuanin a tlang laiah hian in chi chan ve hi maw? Ti hian la kual hlek ang chi. I la kual hlek hianin kan hakhian a dik bik a. Tichuan hei hi chu ti hianin a kat thlak theih mai ta. Hei hi i lo kat thla nih chuanin kan bawhthluah leh dawn maw? tunah kan ka dang.